Бәгем, о бәгем, әсте шеше. Мин бит сине үзем монда алып килдем, хәтерлисеңме соң? Ә? Әлбәттә хәтерлисең. Ничек инде сагынмадың? Без бит инде синең белән ничә ел бергә Мин сине сәләткә алып килдем дә, син мине онытасың. Юк инде алай ярамый. Ә мин бит сине сагындым. Мин бит сине сагынып килдем. Синең артыңнан сине алырга дип килдем. Ярар инде, ярар. Ашуланма. Кызып кына киттем. Тукта, тукта, тукта. Әйдә тузаннарыңны сөртим әзрәк. Бу бит Биләр тузаны. Изге тузан. Ярар, әйдә сөйләшеп куйык синең белән, яме? Әйдә тагын бер чыгарылыш эшлик, ә? Син һәм мин Мин сине үз урыныңа куям. Эх, менә. Ул да үз урынында. Мин дә үз урынымда. Сәлам дуслар! Сәлам дуслар! Мин ниһаять монда килеп җиттем. Мин янәдән студияда һәм инде әлеге вакыйгага мин бик тә бик тә шат. Ни өчен дигәндә, чөнки мин биләрдә Чөнки монда иң шәп команда! Сәләт! Җанлы сәләт командасы, дуслар! Без җанлы сәләт тапшыруын башлыйбыз. Инде дуслар, сезне сагынып килеп башлап һәм инде э, тапшыруны э, тапшыруда иң-иң алдан үзебезнең дусларыбыз белән якын э, дуслар партнерларыбыз белән танышып та китик. Нәкъ менә аларга рәхмәтләребез шул булыр. Инде рәхмәтләребезне әйтәсебез килә Яшьләр дипломатия академиясенә. Россия мәктәп укучылары хәрәкәте бөтен Россия иҗтимагый Дәүләт балалар-яшүсмерләр оешмасына, шулай ук Созвездие йолдызлык ачык республика күләм телевизион яшьләр фестиваленә, Татар радиосы милли радиостанциясенә, Таттелеком операторына, Югары мәгълүмати технологияләр һәм мәгълүмати системалар мәктәбенә, программистлар мәктәбенә, Мәскәү политехника университетына һәм, әлбәттә инде, безнең яратып Кигән сәләт сторга. Рәхмәт сезгә безнең дусларыбыз. Инде дуслар, э, рәхмәтләрне әйткәч, без татарлар, сәләтлеләр, үзебезнең сәләтләребезне баштан ук күрсәтергә тырышабыз һәм нинди татар, нинди сәләтле җырсыз һәм моңсыз булсын. Бездә дуслар иҗади

Камилә апа Файзулина! Камилә апа, мин синең тавышыңа гашык булдым. Ничек хәлләр, ничек кәйфләр? Бик зур рәхмәт, барысы да шәп, алда Гөлхәй, үзеңнең хәлләрең ничек? Мин дә әйбәт, синең менә бу җырларны, оригиналь җырыны ишеткәч, татар телендә мин күнеккән җырны ишеткәч, Аеруча кәефләр күтәрелеп китте. Син безнеге шулай шатландырып тор, яме, үзеңнең җырларың белән. Яхшы, сөйләштек.
Рәхмәт бик зур чакырганыгыз өчен. Менә шундый апалар, дуслар, бездә шундый булган һәм сәләтле апалар. Әлбәттә, бу сәләт шуңа күрә һәммәсе дә сәләтле. Инде дуслар, безнең форумыбыз дигәннән, IT форум дигәннән, бәлки IT өлкәсе шул хәтле Алга киткәннән микән безнең э, форумыбызга кичә генә әле сөекле президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов килгән иде. Әйдәгез, менә гадәттә без теге хәбәрләр әйтәбез, әй бит. Иң төп хәбәр әлегә шунысы. Менә президентыбыз килү турында кыскача гына видео карап алыйк әле.
Хәерле көн. Исәнмесез, кадерле балаларыбыз. Хәлләр ничек? Кәеф ничек? Зур үзгәрешләр күрәбез, сәләт алга таба бара. Төрле-төрле һөнәрләр, төрле-төрле кызык эшләр эшләнә. Адымнар мәктәбендә сәләт класслары килеп чыкты хәзер сөйләштек. Таганда күбәйтергә аларны. Сезнең үзегезнең сәләт йорты Кырымда бар хәзер. Сәләт белән форумына сәләт чилкән аннан кайнар.
Әлбәттә, без моны үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне мәдәниятебезне сакларга һәм сезгә яшьләргә киләчәктә бу безнең милләтнең булган көчен киләчәккә дә алып барырга без сезгә таянабыз без сезгә ышанабыз без сезгә зур өметләр багышлыйбыз сезгә бик зур рәхмәт менә монда шулай итеп матур итеп ял иткәнегез өчен

Беләсезме нәрсәсе кызык? Рөстәм Нургали улы үзе безгә балаларга, сәлкешләргә һәм гомумән сәләткә рәхмәт әйтә. Ә без инде Рөстәм абый, сезгә рәхмәт ул, сезгә зур рәхмәт менә сәләтнең һәрвакыт дусты булган өчен һәм безгә гел ярдәм итеп торганыгыз өчен әфәрин сезгә. Ә инде дуслар, э, без сәләт, э, җанлы сәләтне дәвам итәбез һәм инде бездә кызыклы-кызыклы кунаклар, иҗади

А что это? Алло. Исәнмесез? Ноутбук эшләми? Ага. Ярар, э, килеп китегез әле карап. А монда югаймы безнең белгән кешеләр? Ага. Ярар. IT-центр? Менә сез бит инде айтишниклар, әйдәгез, килеп китегез. Менә безнең шундый проблем чыкты әле монда. Яхшы, ярар, көтәбез, яхшы. Ә, димәк, дуслар, ә, безнең инде ярдәм юлда һәм без комментарийларны сезгә кызганычка каршы әлегә укый алмадык. Ә инде берничә мизгелдән укырбыз. Шул арада Фаил дигән җегетебез сезгә искиткеч бер рубрикасын әзерләп. Ә, Фаил түгел, Гөлназ, Гөлназ, Гөлназ белән Фаил алар һәрвакыт безгә кызыклы э, рубрикалар әзерлиләр һәм киләсе рубрика белмәсәң сөйлим дип атала гөлназдан гөлназ сүз сиңа
нинди ит турында сөйли деп уйлыйсыздыр бу ит түгел ә информацион технологияләр ягъни мәгълүмати технологияләр дигән сүз Чираттагы Биләр форум мәгълүмати технологияләргә багышланган. Анда чакырылган экспертлар катнашында сәркешләр алдынгы IT-технологияләр һәм трендлар белән таныша. IT һәм мәгариф, IT-трендлар, IT һәм бизнес юнәлешләре буенча профильле остаханәләр һәм белем бирү мәйданчыкларын, мәгълүмати технологияләр өлкәсендәге әйдәп баручы экспертлар үткәрә. Кызлар, егетләр, әйтегез, нәрсә эшлисез сез монда? Без хәзер проблема эзлибез һәм аннан соң без аңа задачалар язабыз һәм ничек ул проблеманы чишеп була. Э, проблемаларны эзләмәскә кирәктер, чишелеше дә кирәкме сезгә? Ошаган проектлар өчен менә шундый стикерларны куярга кирәк дип аңлаттылар миңа. Ну, безнең плакат про а, то, что нужно любить себя. Не про внешность, а вот про внутренний мир.
Ә сез үзегезне яратасызмы? Конечно.
Әйе, без үзебезне яратабыз. Шуңа күрә без үзебезнең проектыбызда үзеңә карата мәхәббәт темасын ачтык. Без үзебез үзебезне яратмасак, монда булмас идек. Кемдер дәресләргә йөргәндә, кемдер санакта уеннар уйнап утыра. Кызлар, нәрсә уйныйсыз монда? Уен.
Инде моделлированный. Ә, сез уйнамыйсыз, кызлар гына уйныйлар икән. Ага, кара монда пиццалар ясап куйганнар, пингвиненок та бар синең. Фигурны куеп карыйм әле. Куярга мөмкинме? Хәзер менә монда сезгә бөтен әйберне ясап китәм әле үзем. Безнең хәзер форумның 3нче көне бара. Әйт әле, нинди дәресләрдә булдың син һәм нәрсәләргә өйрәндең? Мин булдым робототехника дәресендә, программирование дәресендә, Компьютерлар дәресендә миңа бөтен дәресләр бик ошады. Мин күп мәгълүмат алдым. Монтировать, монтаж ясарга, аннары видеога төшерергә, компьютер турында сөйләделәр. Күп.
Миңа калса, безнең җанлы сәләттә тиздән операторлар һәм монтажерлар саны артып китәчәк. Дәресләр бетте, димәк хәзер төркем вакыты. Төркем вакытны соң
Так, текте хаман укый алмыйбыз. А, исәнмесез. Исәнмесез. Монда ноутбук белән ие булышырга кирәк.
Ие, карап алыгыз әле Зинхар өчен. Так, карап алыйм әле. Ә сез әзрәк кайнаштырасыз, димме? Ие, сәләт санакта өлкән айдаман, беләм инде шул ноутбукларны. Монда җайлы бит моның шишүе. Ага. Кабызмагансыз ноутбугыгызны. Ә бетеш. Инде анда басасыз да эшләп китә ул үзе. Бетеш.
Мин мондый ноутбуклар белән бик дус түгел идем әле. Менә бит сез монда буласызмы, китәсезме ничек? Монда утырам инде, карап Карап торам, хәй, кабынсын, кабынсын, кабынсын инде, яме, кабынсын, бер, бер, бер кая китмешә торыгыз, кабынып җитсен. Әй, туктагыз, сез бит инде монда килгәч әйдәгез, безнең бит бер рубрикабыз бар, керде чыкты дип атала. Әйдәгез. Яме, ә, дуслар, безнең э, керде чыкты рубрикасы. Әйдәгез, карыйк әле. Инде, о, ноутбугыбыз да кабынды. Һәм инде безнең кирде чыкты рубрикасында Әдилә апа Зиннатуллина. Сәлам, Әдилә апа. Барыгызга сәлам. Әдилә апа алкышлап алыйк әле, дуслар. Э, ничек хәлләр, ничек кәефләр, Әдилә апа? Кәефләр шәп. Мин моны коридорга алып торып торыйм инде. Әйе, инде ул булды.
Әйе, безнең арабызда нидер бар кебек. Кәефләр шәп, бик яхшы.
Сменабыз, IT-сменабыз э, менә инде тәмамланып бара. Моңсу шундый янкы. Ике көн калды.
Балалар бик күп укыдылар, бик күп иҗат иттеләр һәм менә нәтиҗә ясап барабыз инде сменабызга. Әдилә апасы менә әйтәләр, бик баналь сорау бирәм инде мин сиңа хәзер, әйме? Менә әйтәләр бит инде. Менә кызлар һәм IT бу бер-берсеннән бик ерак өлкәләр диләр. Менә син шундый кешеләргә нәрсә дип әйтер идең? Безнең баш җитәкләр командасына карагыз дип әйтер идем, чөнки безнең директор да Илвир апа, кыз кеше. Бу сәләт санак.
Ие, сәләт санак аланында. Методист кеше Илнар апа, кыз кеше шулай ук. Һәм мин өлкән Әйдаман, шулай ук кыз. Һәм, ие, әлбәттә, бездә малайлар саны күбрәк аланда. Ләкин кызлар да артта калмыйлар, кызлар да Java да язалар, Python да язалар, роботлар төзиләр, Нинди телдә малайлар. сөйләшәсез дә? Шул айтишниклар теле инде ул. Ага. Менә а, кызлар да, мин кызлар малайлардан ул очракта а, аерылып тора дип әйтә алмыйм. Ләкин моны киресенчә шулай булып чыкты бит әле. Сез бит әле күбрәк тә кызлар егетләрдән. Беләм, беләм ни өчен, минемчә, минемчә, әйме? Чөнки Алар татар кызлары, шуңа күрә алар IT-ны да рәхәтләнеп эшлиләр. Татар кызлары тырыш кызлар ул. Әдил апасы, менә син хакатоннар да оештырасың диделәр, төрле-төрле программаларны да язасың. Менә шул үзеңнең сәләттән тыш эшең турында әзрәк кенә сөйләп китәле. Әлбәттә, сәләт санак ул җәйге алан һәм шулай ук санаклап дигән проект бар. Һәм санаклап ул Көз көне, яз көне, кыш көне бер атналык сессияләр уздыра, шулай ук Биләрдә, Фәнсәр базасында балалар белән. Һәм әле моннан тыш без төрле хакатоннар, мәсәлән, Татар бай хакатон, Тел хакатоныны һәм шулай ук укучылар өчен программалаштыру буенча олимпиадалар да уздырабыз. Мин үзем инде менә икенче ел шул чараларда оештыручы булып барам. Һәм бу минем өчен зур тәҗрибә. Сәләтле балалар белән эшләү ул Әлбәттә, бик кызык. Үзендә тартыласын. Үзендә үзендә айтига өйрәнеп киттем. Дөресен әйткәндә, мин гомумән җырчыга укыйм. Музыка көллиятендә мин музыка көллиятендә укыйм. Һәм менә бер кайчан да айти аланында өлкән әйдаман булам дип уйламаган идем, ләкин 2 ел элек айти аланга килдем һәм айти минем йөрәгемдә, менә һәм Сәләт янында. Ие, сәләт янында.
Сәләт янында.
Һәм Әйе. әти-әни дә шул тирәдерәк. Әйе.
Ә, Әдил апасы, мин хәзер синең белән менә монда утырам һәм синең белән сокланып утырам. Син килдең, безнең ноутбукны ясадың, әйме? Син ә, әле шул хәтле сәләт өчен эш эшлисең, ә, уку-укыту системаларында бер зур урынны алып торасың. Әле җырлыйм да дигәч, минем инде баш монда хәзер шартлый башлады. Сиңа әфәрин, менә минемчә шундый кешеләр безнең арада булырга күбрәк тиештер дип уйлыйм. Ә, сиңа шуңа күрә сине күбрәк монда булуыңны телибез. Ә, әйдәгез, ә, без сезнең белән бер без сезгә бер уен әзерләдек. Бер генә түгел монда. Анда бер генә калды дөресен әйткәндә, алар күп иде. Ә, хәзер сезнең белән уен уйнап аласыбыз килә. Дуслар, ә, менә экранда бер сан калды, ике саны гына. Безнең монда килгән кунакларыбыз ул э, уеннарны инде уйнап бетерделәр. Ике саны әле сезгә калды. Ике саны бик әйбәт сан. Аеруча IT-да. Ике, ие, бугай шулай. Мин үзем программалаштыра алмыйм, ләкин балалар акыллы безнең сорасам җавабын бирәләр. Ике санында безнең ике санын сайлыйбызмы? Ие, әлбәттә. Ике санны сайлыйбыз.
Ике санны сайладык һәм хәзер анда әлеге санасына ниндидер бирем яшерелгән булырга тиеш. Без аны хәзер ишетәчәкбез. Хәзер җырлар арттан алга яңгыраячак. Сезгә инде аларны танып, дөрес җавабын әйтергә кирәк. Бу минем өчен булган бирем кебек. Бу миңамы, сезгәме, икебезгә дәме? Әйдәгез, э, әйдәгез башлап карыйк. Дөресен генә әйткәндә, бу миндә белмим. Сез бит музыка. А! Бу бит сезгә. Бу бит сезгә бу бирем. Әйе, э, музыка көллиятендә укучы Әдилә апага беренче бирем тыңлыйбыз.

Сандугачым әйтеп сайра, сөйгән ярым кайларда. Сандугачым әйтеп сайра, сөйгән ярым кайларда. Рәхмәт. Афәрин, афәрин. Безнең тагын бардыр инде берне генә әзерләмәгәндер безнең команда, икенчесен тыңлап карыйбыз.

Башкаларга күз дә салмыйм сине күргәннән. Эх, Әдилә апа! Э, дөрес җаваплар әйтә. Э, инде әфәрин сиңа, Әдилә апа, син син минемчә шул хәтле матур җырлагач, инде безнең э, иҗади кунакта була аласың дип уйлыйм. Безгә җырыңны бүләк итәрсең дип уйлыйм. Әлбәттә, бүләк итермен Игәгә. Яхшы, ярый, дуслар. Әдилә апага алкышлап алсак, ул инде безгә һичшиксез үзенең җырларын да бүләк итә, итәчәк. Илхам абый әйтмешли, күңел җырларын яңгыратачак безнең Әдиләбез. Ә инде дуслар, хәзер Әдилә апа әзерләнгән арада, Әдилә апа син әзерләнә торасың, шул вакытта безнең фаилнең сораштыргалаштыргалау рубрикасын карый аласың. Ул бик кызык булырга тиеш. Гадәттә кызык була, белмим, бу елда кызык булырга тиеш. Карыйбыз.
Сәлам! Сораштыргалаштыргалау бу. Айда киттек. Бер генә сорау, бер генә сорау, бер генә сорау, бер генә сорау. Сәм. Гафу итегез, гафу итегез, гафу итегез, гафу итегез. Гафу итегез, ул кичә сез иртәнге бишкә кадәр палаткадан палаткага йөгереп йөрдегезме? Все булды? Все. Кайбер кызларга аның өчен фломастер да кирәкми. Беләм, миндә юк, шуның өчен ясап куйдым. Кая барабыз, кая барабыз, кая барабыз, кая барабыз, болай матурлап. Без волейболга, волейболга безнең болельщиклар менә җыелды. Иң шәп матур алан ул! Билге каган, дуслар белән каган, кулдан билге каган, әйдә бергә биеп алган, билге каган! Уңышлар җиңәргә сезгә! Синең күкрәгеңдәге язу миңа бик ошады. Ул э, анда сәл кешеләр йокламый.
Ши барыбер. Анда сониклар җитмәде. Вообще барыбер. Абсолютно юк.
Абсолютно юк. Ярый.
Сәләткә бер дә катнашмый ул. Ого, так китсә кая барабыз? Волейболга барабыз, әйме? Волейбол әйе.
Анда э, җиңәбез дип киттеләр инде уже, бармасагыз таба торган. Без җан атырга әзерме бүген? Әзер! Әзер, әзер, әзер! Ура!
Җанатасы. Кем өчен? Кубрат өчен.
Бер уйны җиңделәр, решающий. Җиңгән команда өчен генә җанатасыңмы? Әйе.
Китте монда! Беренче подача һәм Хора кистереп бирә подачаны һәм инде э, гаҗәпләндерә бер командада бердән бер кыз уйный. Ә бу уңышсыз маникюрмы нәрсә бу? Юк, бу уйнар өчен.

Хәм, хәм, хәм. Илхам абый. Илхам, фуф. Илхам абый. Ә, Димәк, Илхам абый ә, әти үзәктә көйләр яза, электрон бию музыкасы, кино музыка, поп һәм башкалар һәм башкалар. Афәрин сезгә, егетләр, кызлар, рәхмәт сезгә бик зур. Инде, дуслар, без ә, күптән көтелгән комментарийларга да күчәбез. Комментарийлар күп язылган, без ике җирдән укыйбыз, ютубтан да, вконтактедан да укыйбыз. Һәм инде менә хәзерге вакытта безгә бик күп сәламнәр җибәрәләр, привет дип тә, здравствуйте дип тә, сәлам дип тә, рәхмәтләр язалар. Ә, инде күбесенең сәләт дөньясына, сәләткә биләргә килергә мөмкинлеге булмаска мөмкин, ләкин инде менә безнең эфирлар алырга ничектер Э, безнең э, форум турында якыннанрак белеп, менә безнең э, дөньяда яшәргә әзрәк тагын бер тапкыр эх биләргә кайтып килергә дигән фикерне якынайта. Инде безгә язучылар әфәрин көн саен көн дәверендә карар идем, уңышлар сезгә дип язалар. Әйе дип аның белән ризалашалар. Менә тагын безгә яза Наил Паразитов. Әй, Наил Паразитов, булдырасыз. Ут, ут командагыз, сез эфир алып барганда студияда камерның икенче ягында ничә кеше сезнең белән? Дөресен генә әйткәндә, безнең э, монда студия артында, менә мин монда үзем генә булсам да, мин үзем генә түгел. Камера артында безнең зур команда һәм инде әлеге команда менә Ялганламыйм, кырдан, кыр уртасыннан туры эфирлар эшли һәм инде минемчә менә э, бу эфир ул чыннан да ниндидер могҗиза дип әйтергә мөмкин һәм инде менә безнең командабызның бер җимеше һәм ул җимеш шул хәтле сезгә якын икән әйдәгез э, егетләргә афәрин кызларга афәрин әйтик алар чыннан да булдыралар э, инде дуслар Нишләп бүген интро булмады дип үтә әйтүчеләр бар. Ярар, борчылмагыз, интролар һәрвакыт э, алар гел-гел капкан саен кол жабылмый диләр. Э, э, ВКонтактедагы комментарийларга килсәк, монда инде безгә Әдип Әлмир яза. Әдип Әлмир Рәдифкә дә җиткерерсез алдагы сәл... Ә, баштан язган сәләм биләр, сәләм сәләт, сәләм Рәдиф дигән. Ну, дөресен генә әйткәндә, мин инде әйткән идем, Рәдиф, әйдә инде, мин үземнең футболкамны кием. Юк, юк, менә бу футболканы ки, э, дип әйткән иде. Шуңа инде э, менә Җәүдәт абый да мине э, Рүзәл урынына Рәдиф дип әйтте. Ну, нишләтәсең инде? Аннар ул язган Сәлам Рүзәл дигән безне ул таный һәм Сәлам сезгә